Nyame Asɛm a ɛyɛ Bible. Buroni se Bible. Yɛn nso yɛfrɛ no Nyame Asɛm. Asɛm kronkron a akyinnyeɛ nni ho. Amen kɛseɛ.
Asɛm kronkron a akyinnyeɛ biara nni ho. Asɛm a wotie a ɛma nkwa. Asɛm a ɛsa yareɛ. Ɛyi ɔhaw ne kwadaanna firi nnipa so. Sɛ wonya anidasoɔ wɔ Nyame Asɛm mu a, ɔdɔfoɔ, wo biribiara bɛwie pɛyɛ. Fa wo ho to Nyame asɛm so na woayɛ nkonimdifoɔ. Ampa, yɛbɛbɔ wura twerɛ kronkron no mu. Ɛnnɛ nkɔmmɔ a yɛbɛdi no tie no yie papapapapa. Nkɔmmɔ a me ne wo bɛtwetwe no wɔ Bible mu no, Nyame asɛm a ɛreba wo nkyɛn no, ɔdɔfoɔ, tie no yie. Tie no yie papapapa, ɔse akatua. Amen. Obi yɛ obi adwuma ma na ɔntua ne ka yie. Ɔman Ghana, adeɛ ɛwɔ hɔ kɛseɛ baako paa no no ama nnipa bebree brɛ. Nnipa bebree ɛbrɛ papapapapapapapa. Obi yɛ adwuma de n'ahoɔden nyinaa yɛ adwuma. Ehu ne sɛ adwuma wei deɛ mede me werɛ nyinaa ahyɛ mu. Adwuma wei deɛ menya biribi papa bi afiri mu. Ɔbɛyɛ wie no, nea ɛsɛ sɛ ɔtua ne ka no, na wɔyɛ no kokoasa kokoasa kokoasa wate aseɛ kokoasa kokoasa saa obi adina ho aduan ayɛ adwuma mu obi awie no nipa no wɔ sika a wɔde bɛtua na n'adwene ayɛ ne sɛ sɛ metua no nyinaa ma no bu mu a anhwɛ adaakye ɔne me abɛyɛ pɛ sɛ ɛbɛyɛ ada bi a ɔbɛkoto me na ɔbɛba abɛsrɛ afiri me hɔ na ɔbɛba abɛbisa me nti na otuatua no nketenkete nketenkete de ma no sɛ one million a ɔbɛkyɛm bɛɛ five ɔkɔa no ama no twenty ghana ɔsi akyerɛ anɔpa bra ɔkɔa no ama no ten ghana next week bra ɔkɔa no ama no fifty ghana two weeks time bra hallelujah amen yɛbɛtie baaburo mu asɛm no paa deɛ baaburo ka fa saa asɛm no ho ɔdɔfoɔ obi yɛ w'adwuma no wantua ne ka a ɛyɛ nnome Hallelujah.
Wantua ne ka yie koraa no a, wo dɛ yɛnkɔ Bible mu ansa. Yɛnkɔ James chapter five verse one. James five verse one.
Na yɛnkenkan firi hɔ nkɔ yɛn anim.
Ɔsi wiase adefoɔ awieɛ. Wiase adefoɔ, wiase asikafoɔ, wɔn awieɛ. Mhm. Wiase adefoɔ awieɛ, asikafoɔ awieɛ. Hallelujah. Amen.
Wiase asikafoɔ, yɛka adefoɔ a, asikafoɔ. Bible se wɔn awieɛ. Ah, kenkan yɛ ntiɛ. Ɔsi na afei mu adifoɔ. Afei mu asikafoɔ, mu awurade ato wɔn nsam, mu awurade ama mu bie, mu awurade ahyɛ mu animonyam wɔ sikam, mu asikafoɔ, adefoɔ.
Mo amanehunu reba mo so. Mo amanehunu reba mo so.
Enti monsu na mommɔ bena. Enti monsu, monsu na mommɔ bena. Hallelujah. Amen. Efisɛ awieeɛ no womfaa ho nni. Koraa. Atemmuda no womfaa ho nni. Mm. Kae me paa. Amen. Yɛbɛhwɛ wɔn a Awurade ne wɔn rekasa no. wate aseɛ tiɛ wo deɛ kɔ wɔ sɛn mo ahonyade a moanya no aporɔ wɔ awurade anim anwenwebu agu so ɔwe mo nneɛma papa no mo sika ne mo dwetɛ no awurade sɛ ɛyɛ dɛn awe naakye wɔ awurade anim na ɛho naakye na ɛbɛdi mo adanse atemu da Ɛbɛdi mo nam sɛ ogya. Ɛbɛdi wo nam sɛ ogya. Sɛ moahyehyɛ mo agyapadeɛ. Ɛfiri sɛ woahyehyɛ w'agyapadeɛ. Ɛnna a ɛdi akyire mu. Hallelujah ei. Amen. Woahyehyɛ w'agyapadeɛ wɔ asase yi so. Ɛnna a ɛdi akyire mu no. Sɛ adwumayɛfoɔ wɔ tummufoɔ mu nnuane. Hallelujah ei. Amen. Tie no yie, afei na tie, yɛduru so. Wɔsi adwumayɛfoɔ a. Wɔ tummufoɔ mu nnuane. A wodɔ mfuo, woyɛ farms, Adwumayɛfoɔ a yɛbɛyɛ w'afuo no mu adwuma no. Hallelujah. Amen. Sɛ Bible ka sɛ adwumayɛfoɔ a, adwumayɛfoɔ gu ahoroɔ. Mm. Obi yɛ farms, ɛna wafa workers, ɛna wɔtua wɔn ka bosome bosome, anaa nyɛ saa. Obi nso so wɔyɛ mason, ɛna ɔno nso so no, wɔn contractor bi afa no, ɛna wɔde ne yɛ adwuma. Bosome soa no ɔtua ne ka. Obi nso yɛ mason a, wɔn nso so kɔgye obi adwuma na wɔn nso so no contract. Bosome soa nipa no tua ne ka. Ebedu baabi no, na workers a wɔn yɛ adwuma no koraa no yɛntua wɔn ka. Na ɛda no manson. Obi tumi kɔpa bosea na obi yɛ n'adwuma ɔsɛ o yɛ m'adwuma wei ma me na wayɛ adwuma no nyinaa ma no awie na wakɔgye bosea de ayɛ. Wɔwie adwuma no a, afei nnipa no bɛtua ne ka no, na wɔyɛ no kwanabra, kwanabra, kwanabra, akyina, adekyeɛ. Hallelujah! Nanso wɔne ne kaa ho asɛm agreement ne sɛ, anka wɔpɛ bosea yɛ adwuma no wie a, wɔwie yɛ a na wɔtua ne ka. Anaa masa nyɛ saa? Nanso wɔbɛwie no, na afei ada no ma nson. Adwuma baako a nnipa no yɛeɛ no, ɛbɛtumi atɛki two years na wɔntuaa ne ka. Ebi three years na wɔntuaa ne ka. Kyerɛ sɛ waka n'adwene mu sɛ mentua sika yi m'akoa yi. Hallelujah. Amen. Wɔte aseɛ.
Sir. Adwempɔne. Wode atie deɛ Nyankopɔn kan. Ɔsɛ adwumayɛfoɔ a wɔtu mu mfuo mu. Adwumayɛfoɔ a yɛtu mu mfuo mu nnuane.
Wɔn akatua no. Wɔn akatua no. A mode nsisie de sieɛ no. A mode nsisie ɛresisi wɔn. Hallelujah. Amen.
Mode nsisie Ɛnsisi wɔn. Nea wɔbɛtua ama no koraa no, wɔntua saa. Awerɛho wɔ Ghana ha o. Hallelujah. Wɔ buroni tumi fra burokyirema mu ba Ghana ha na wabɛbia adwuma. Na n'adwene ne sɛ adwuma no a wabie no ɛɛden. Ne titire koraa ne contractors ɛbɛyɛ adwuma wɔ ɔman yi mu. Ɔba a adwuma no a wɔ eh, nipa no ɛba abɛyɛ no adwuma no ɛɛden. Obi bɛgyina wia mu fra nɔpa kɔpem anwummerɛ. Aha. bosome nso a ne ama no five hundred ghana which is five million mm, hallelujah bosome ne nyinaa ho mm. ebi kura mbɔ kyɛ three hundred ghana ne ɛde ama no na manager bi wɔ ghana ha obi no so akɔ sukuu aduru akyiri edi wɔn no wɔyɛ foreman anaa manager na wɔka kyerɛ buroni ne ba a. Buroni no tumi ka sɛ, Saa nnwuma wei deɛ ɛyɛ den. Ebia deɛ ɔbɛtena bulldozer so no, wɔn deɛ ɛbɛtua ne ka ebia five hundred dollars. So wɔte aseɛ? Anaa thousand dollars. Na Ghana ni fɔman anaasɛ manager na wafa no Ghana ha no aka kyerɛ buroni no sɛ, oh, Ghana ni, wɔma no five hundred dollars a wɔde bɛwia patahyiawu. Enti mɛma no five hundred. Wode asisaberɛ Ghana sikam na yɛnhu no dodoɔ ɔso o ebia Ghana sika bɛyɛ 22 million 22 million deɛ a ɛneɛ pɛ bɛyɛ sɛ 5 million bi ma no ɔn deɛ ɔbɛyɛ wanyɛ a wɔkɔ a obi nso so bɛyɛ dɛn ɛbɛba firi sɛ adwuma ni ɔman no mu ɛnti wɔkɔ a obi nso bɛba praise God wati aseɛ ɛnti wotua 5 no ma no a 15 million aka no fa 10 ma me na me nso mefa nka me deɛ ho na wɔto fa five no ka wo deɛ ho wɔn na ɛyɛ adwuma a wɔmpɛ mfasoɔ na buroni no agye atom saa hallelujah ɛde wo adwuma a woyɛ no a wogyina wiem a wɔbrɛ no fɔɔma yɛ anaasɛ manigya no a wɔno nyɛ bi no a wɔba kwan no ho a faa no hyɛ no mɔtoam na wɔde ne nam no wɔno na agye wo sika no gu no ɔno no account mu no wɔdie praise god awurade se menka nkyerɛ mo a mogye saa adwuma no mo a moyɛ saa deɛ no ɔsɛ menka nkyerɛ mo wate aseɛ halleluya wɔbi kura mpo kɔntraktɔ mo sisi adan yi wɔbi dodo afa workers ɛyɛ masinfoɔ ɛne ɔno wayɛ ne ho agent ɔno bosome no so a na sika no wagye ne wafafa na wɔakyɛ afa de ama wɔn. Deɛ ɛkyɛ sɛ yɛde ma wɔn no, wɔmfa ma wɔn da. Awurade yi bɔ o. Hallelujah. Mo a momemmere nkurɔfoɔ nneɛma no, wo deɛ yɛnkenkan nkɔ hɔ sɛn? Adwumayɛfoɔ a yɛyɛ mu mfoɔ mu adwuma, wɔn akatua no a mode nsisie de sisi wɔn no, ne nyinaa team frɛ Awurade Hallelujah. Amen. Enti wɔgyina baabi de me nsa bɔ ne bo. Ah, adwuma a meyɛ yɛ pa sika wei ne ɛde maa me. Wɔde ne nsa bɔ ne bo a na yɛ nnome a ɛreba wo so. Wo a wɔantua ne ka yɛ na yɛ nnome. Hallelujah. Amen. Wɔse saa nnipa no nyinaa nteɛ mu nso frɛ Awurade. Na wɔn a wɔtwitwa mo mfuo mu adeɛ. Na wɔn a wɔyɛ mo mfuo mu adwuma no. Wɔn nteɛ mu aduru asafo Awurade anim. Wɔn nteɛ mu aduru asafo Awurade anim. Enti wɔkɛse so a Yesu no ɛkɔ n'anigyafoɔ so. Wɔkɛse awerɛhoɔ a yɛredie a ɛduru berɛ bi koraa a pɛɛ no koraa yɛntua. Ebia bosome nnan, bosome num na pɛɛ no koraa ɛnyɛɛ dɛn? Ɛmmae. Hallelujah. Wokɔ abɛn adwuma mu nso ɛwɔ hɔ na manager bi atena sika no so na pɛɛ no mmae na wɔn kekam na yɛsu mmɔborɔwa bi kakra a yɛde bɛma no Bosome asɔre yɛ nfa mma no na manager no afa saa sika no ɔno abɔ ne bo sɛ ne yɛ ne business hallelujah wasoa ne mma kɔnkɔ aburokyire ne yerenom nyinaa di aburokyire akɔneaba na deɛ ɔyɛ adwuma wɔ n'ase no ne nkakrawa a ɛde bɛma no no ɛno nso ada amansom wagye aseɛ praise god awurade ho yɛ mmɔbɔ daa ɛno nso ada amanson masa asi
na mo mo de asetena fɛɛfɛ na ɛtena asase yi so
ɛna mo de sika no a mo de sisi nkurɔfoɔ no mo de bɔ akɔhwie
akɔhwibrɛ na mo de bɔ te sɛ mmabaa wɔakɔkɔ restaurant na yɛtɔ nnam akɛseɛ nsã kɛseɛ ne yɛ tɔ ma wɔn, mmoa kɛseɛ ne yɛ tɔ ma wɔn, wɔde asetena fɛɛfɛɛ gye n'ani. Ɛna wɔnyɛne wɔn akoma. Ɛna wɔnyɛne n'akoma. Sɛ wɔkum da. Sɛ wɔkum da, hallelujah. Amen.
Enti Nyankopɔn tumi nka nkyerɛ wo sɛ, wɔresiesie wɔkum da de ahyia wo. Mm. Kae me kɛseɛ paa. Amen. Enti accident na woti ate. Mm. Wɔte aseɛ. Nipa bi nti aseɛ da. Nkurɔfoɔ bi resu wɔ w'ase. Esu frɛ awurade. Hallelujah.
Nkurɔfoɔ nsu frɛ awurade. Wɔn ne deɛ ketekete a wɔbɛnya no. Adan ama nsɔn. Wɔbi yɛ MP. Wɔbi yɛ security wɔ ne fie. Hwɛ ne pay a wɔgye. Wɔbi yɛ house boy wɔ ne fie. Wɔbi yɛ house girl. Hwɛ ne pay a wɔgye. Wo MP no hwɛ wo pay a wogye. Over hundred million. Hallelujah.
Bosome so yɛ ne ahyia gu account so na masa MP ne ministers yɛagye sɛ ɔma kɔ strike da ɛwɔ wɔn mu pɛn ho wobɛhu na tikya ne deɛ ketewa bi na kam nurse ne deɛ ketewa bi na kam waka bi ɔyɛ abɛn adwuma deɛ ketewa bi na kam Hallelujah. Na MP deɛ no deɛ da biara yɛ hwia gum. Minister deɛ yɛ hwia gum. Mpanimfoɔ no deɛ deɛ da biara yɛ hwia gum. Hallelujah.
Na nkwadaa ɛwɔ aseɛ ne so na yɛtwa adwo ne nyinaa kɔ awurade anim. Awurade si atemu da no wɔne saa nkurɔfo no bɛdi no nyɔnyɔnyɔnɔ. Hallelujah.
Masa wasi
Awɔsi a yɛnkɔ Deuteronomy. Yɛnkɔ Deuteronomy 24 verse 14. Na yɛntie asɛm bi a Nyame ka ne hɔ a awerɛho. Wɔn sɛ. Ɔsɛ mmara ahodoɔ bi. Hallelujah. Amen. Tie ha yɛ.
Nyame asɛm na ɛba wo nkyɛn na yɛ Savior light in Jesus ministry. Ɔde sɛ.
Ɛnhyɛ wɔ pɛni. Ɛnhyɛ wɔ pɛni. Hallelujah. Amen. Tie ne yɛ o.
Wɔse ɛnhyɛ ɛnhyɛ wɔ paani, obi a woabɔ no paa sɛ wɔnyɛ w'adwuma ma wo no, ɛnhyɛ no so. Ɛnhyɛ wɔ paani. Wobɛkɔ na manigya bɛti akyi akwadaa bi. Wobɛkɔ nkura nipa no koraa yɛ panin. Honam fam no wanyin ɛsen manigya no. Manigya no yɛ small boy na mmom sukuu no ayɛ dɛn wakɔ ɛna panin na ɔno yɛ wɛka no Wɔn wannya mmoa nti wantumi ankɔ sukuu ɛnura akyiri. Hallelujah. Na manager na ɔyɛ small boy no ebi a young girl bi na wɔn te akyia panin no wɔhyɛ ne so ne pɛɛ so duro koraa wɔnfa ma no wodi ɛmɛ awurade nkasa baabolo nkasa ɛnhyɛ wɔ pɛɛni so na mɔburoni wɔ bi a wɔn mɔburo a wɔhyɛ wɔ ase yɛ adwuma no. Mɛnhyɛ no so. Afei ohiani nso. Afei ohiani a wo ne no yɛ adwuma no. Woanhyɛ no so. Woakɔfa obi maid na woboro no wɔ wo fie. Woafa obi maid na maid no ne ɔba papa no a woafa no no yere na wɔdum no. Masa, maidfoɔ bebree hunu amane wɔ wɔn madam nom nsa ano o. Yɛbo no, yɛde bankuta nyina bɔ obi tirim. Hallelujah! Ne yɛhwie nsuo hyɛ gu binom so na wɔde hyɛ fie no mu. Ah, eh, mɛkɔ paa na wɔahwie gu wɔkwabrani anim pɛ ahenkoa na wɔde ma no wɔhyɛ ne so kae me kɛseɛ paa wɔhyɛ ne so wɔsi mɛnhyɛ mmɔborɔni so a awerɛho Wɔhia ni a wɔfiri wo nuanom mu, anaa hɔhoɔ bi a wɔabɛteɛ wo ɔman mu no, anaa ɔwɔ wo kuro mu baabiara no, mɛnhyɛ no so. Ɛda a wɔbɛyɛ w'adwuma no, ah, hallelujah, ɛda a wɔbɛyɛ w'adwuma no ara, wɔwie adwuma no ara, fa ne sika yɛ dɛn? fama no kapenta ne bɛforo aborosan akɔtena pampam ne n'ani so nyina akyiri no wɔbɛwie adwuma no mansa bɛwie o ɔsɛ wɔkɔ na kyerɛ nɔpa wo ba na menim sɛ na wobɛwie sika a wɔmehu wɔ fie nyinaa no mede akɔtua me ma school fees na woka saa no deɛ wɔno bɛforo aborosan n'ani so kyiri no no Wɔno ne ma school fees busa ne sɛ watua. Praise God. Busa ne sɛ watua. Ɛnti ne sika dadaa no mu. Wadi aseɛ. Wɔyɛ mena.